Eċċellenza, Sinjura Vella, Membri tal-Kunsill tal-Akkademja, Sinjuri, il-lejla t-tajba. Qabel xejn irrid niftaħ din is-serata billi nirringrazzja lilek, Eċċellenza, li għal darb'oħra erġajt ilqajtna f'dan il-palazz għal din iċ-ċeremonja li tfisser ħafna għall-Akkademja tal-Malti, għaliex fiha tfakkar l-anniversarju tat-twelid tagħha li issa jgħodd ftit aktar minn seklu, u tagħti wkoll ġieħ lil dik il-persuna li tul ħajjitha tkun tat kontribuzzjoi f'xi qasam jew ieħor tal-ilsien Malti. Nixtieq nibda dan id-diskors ċkejken tiegħi billi nikkwota xi siltiet minn ktiba ta' Ninu Cremona misluta mill-ħarġa ta' Il-Malti ta' Marzu tal-1956. F'din il-ktiba, intitolata It-Tagħlim tal-Malti, Cremona jistaqsi, nikkwota, Nistgħu ngħidu li l-Malti fl-iżvilupp skolastiku tiegħu illum laħaq dak il-livell li jmissu laħaq? Hu stess iwieġeb din il-mistoqsija, nikkwota, Nibżgħu illi l-Malti, 'l hawn u 'l hinn, maż-żmien, ġieli tilef mill-importanza pedagoġika tiegħu b'tagħlim u metodi li dehru ftit u xejn superfiċjali bil-pretest li ma jitgħabbiex il-moħħ tal-ġenerazzjoni li tiela', li fih il-fakultajiet mentali għat-tagħlim f'daqqa ta' materji oħra huma limitati. U din hi l-ħtija li l-Malti għadu ma laħaqx sewwa dik il-perfezzjoni ta' kitba li wieħed għandu jistenna minn xi studenti li għalkemm tkaxkru sakemm għaddew mill-għatba tal-Università, baqgħu għajjiena. Din il-ħtija wkoll li minn xi snin 'l hawn oħrajn li ħarġu minn xi skejjel ma wrewx li l-Malti jafuh sewwa. Sitwazzjoni bħal din għal Cremona ma kinitx aċċettabbli u juri d-dispjaċir jew aħjar id-diżappuntament tiegħu għall-fatt li saħansitra anke persuni ta' ċertu livell edukattiv u professjonisti kienu għadhom ma jafux jiktbu sew bil-Malti. Nikkwota. Sakemm il-Malti kien fil-bidu tal-ħajja letterarja u uffiċjali tiegħu, kienet ħaġa ta' min jadira li avukat, nutar, skrivan, eċċetera ma jkunx jaf jikteb il-Malti kif jixraq. Iżda llum li l-Malti ilu fl-iskejjel, huwa għajr kbir li għadu jinkiteb ħażin ukoll min-nies li m'ilhomx li ħarġu mill-iskejjel. Fil-ktiba tiegħu Cremona jirreferi wkoll għal editorjal li kien deher fil-Malti tnax-il sena qabel u li fih kien hemm xi osservazzjonijiet li t-tagħlim tal-Malti kienet qed tonqoslu l-importanza tiegħu. Ikompli billi jiftaħ għajnejn il-qarrejja li, nikkwota, Għad illi l-ilsien Malti sab ruħu mqiegħed maġenb ilsna wisq ixjeħ minnu bħala ilsna skolastiċi u akkademiċi, Aħna m'għandniex nitqarrqu b'dik il-qagħda hekk sabiħa tal-Malti, il-għaliex jekk iktarx iċ-ċirkostanzi politiċi setgħu jfetħu triq lill-Malti biex jitwettaq fil-qagħda tiegħu tal-lum, ċirkustanzi oħra jistgħu dlonk jinbtu u kif jidher qegħdin bil-ħajra li jinbtu, bil-ħsieb li jwarrbu l-Malti mill-qagħda sabiħa li jinsab. u jistaqsi b'mod metaforiku mistoqsija kruċjali dwar il-futur tal-Malti. Nikkwota, Nistgħu ngħidu li aħna issa mexjin fuq art soda? Li minn waqt għal ieħor saqajna ma jirfsux fuq biċċa art qarrieqa li titfagħna ġewwa xi dagħbien, għalkemm it-triq tidher watja u sabiħa? Inħoss li dawn il-ħsibijiet ta' Cremona, imfissra aktar minn nofs seklu ilu, għadhom validi sal-lum. Nistgħu ngħidu li fi żmienna t-tagħlim tal-Malti fl-iskejjel kollha tagħna qed jingħata tassew l-importanza li jixraqlu. Nistgħu ngħidu li aħna kuntenti bil-mod li bih qed jintuża l-Malti bħala medju biex jiġu mgħallma suġġetti oħra fl-iskejjel tagħna, jekk għadu jintuża l-Malti fit-tagħlim tagħhom. Nistgħu ngħidu li aħna sodisfatti bl-użu u bil-preżenza tal-Malti fid-dipartimenti tal-Gvern u fuq is-siti elettroniċi tal-istess Ministeri u dipartimenti? Nistgħu ngħidu li l-mezzi tax-xandir, kemm tal-Istat kif ukoll privati, huma eżempju ta' kif għandna nħaddmu l-Malti b'mod tajjeb? Nistgħu ngħidu li f'pajjiżna ninqdew sew bil-Malti kif għandna dritt ninqdew f'kuntesti differenti bħal ngħidu aħna meta mmorru nixtru, fuq tal-linja, fir-ristoranti u mqar fl-isptarijiet tagħna? M'għandix dubju li kull wieħed u waħda minna ma jridx jagħmel sforz kbir biex iwieġeb f'qalbu dawn il-mistoqsijiet. U dan fi żmien fejn suppost it-triq tidher aktar watja u sabiħa milli kienet 66 sena ilu meta kiteb Cremona. Għax minn dak iż-żmien 'il hawn ilsienna, fuq il-karta, beda jgawdi minn privileġġi kbar. Bħal meta fil-Kostituzzjoni tal-1964 ġie stabbilit li l-Malti, minbarra li hu ko-uffiċjali mal-Ingliż, huwa l-ilsien nazzjonali ta' Malti. Barra minn hekk, din il-Kostituzzjoni qalbet l-ordni tal-lingwi u għall-ewwel darba ssemmi l-Malti qabel l-Ingliż u ddikjarat li hi l-verżjoni Maltija tal-liġi li tħoll u torbot jekk ikun hemm xi konflitti bejn it-test Malti u t-test Ingliż ta' xi liġi. Saħansitra, fl-2003, il-Malti sar ilsien uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, fuq l-istess livell ta' lingwi kbar bħat-Taljan, l-Ispanjol, il-Portugiż u oħrajn. Inħoss li l-mistoqsija retorika ta' Cremona għadha relevanti għal żmienna imqar jekk l-Att dwar l-Ilsien Malti jistqarr li l-Malti huwa l-ilsien ta' Malta Hu element ewlieni tal-identità nazzjonali tal-Maltin u li l-ilsien Malti huwa parti essenzjali mill-wirt nazzjonali li jiġġedded ta' kuljum fuq fomm il-Maltin, li jagħżel lill-poplu Malti minn kull poplu ieħor u li jagħti lill-istess poplu l-aqwa mezz għall-espressjoni. Imqar jekk ir-riżultati tal-istħarriġ lingwistiku li jsir minn żmien għal ieħor ipinġulna b'mod ġenerali stampa sabiħa tal-Malti, ma rridux nalludu ruħna li kollox wartu żahar. Ta' kuljum nisimgħu tgergir li bil-Malti m'għadniex niqdew kullumkien f'pajjiżna. Ta' spiss qed niġu f'sitwazzjonijiet fejn fil-ħajja tagħna ta' kuljum niltaqgħu ma' ħaddieħor, inħarsu lejn xulxin u ma nkunux nafu b'liema lingwa se nikkomunikaw. Biex ma ngħidx li qed noħduha bħala regola ġenerali li nibdew il-konverżazzjoni b'xi forma ta' Ingliż sakemm il-persuna l-oħra tgħidilna li hi Maltija bħalna u mbagħad forsi nagħżlu li nkomplu bil-Malti. Smajna wkoll b'min saħansitra jrid bidla fil-Kostituzzjoni ta' pajjiżna fejn jidħol l-istatus ta' lsien nazzjonali. Ma nixtieqx inkun negattiv, iżda lanqas irrid ngħix fi sħab. Ma naħsibx li l-kampanja tal-President L-Ilsien Malti għal Qalbi li hija inizjattiva ta' min ifaħħarha kienet però motivata biss mill-imħabba għall-ilsien Malti. Hemm bżonn naħdmu flimkien biex din il-lingwa li għaddewlna missirijietna nibżgħu għaliha, nemmnu aktar fiha, u nużawha f'kuntesti varji, imqar f'kuntesti fejn naħsbu li ma taqdiniex biżżejjed għax forsi qatt ma ppruvajna jew agħar minn hekk għax forsi hekk drajna. Dan huwa d-dmir ta' kull wieħed u waħda minna bl-appoġġ tal-għaqdiet u l-entitajiet tal-Malti li bil-ħidma sfieqa tagħhom jistgħu jikkontribwixxu ħafna f'din il-missjoni. Kienet sewwasew din il-missjoni u r-responsabilità li ġġorr magħha li ftit aktar minn mitt sena ilu kebbsu x-xrara fost numru mdaqqas ta' kittieba biex iwaqqfu l-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti, illum magħrufa aħjar bħala l-Akkademja tal-Malti, li l-għan tagħha huwa li ġġib 'il quddiem il-qagħda tal-Malti bħala l-ilsien nazzjonali fl-oqsma kollha tal-ħajja. U dan għamlitu sa mill-bidu nett tat-twaqqif tagħha, billi l-ewwel fasslet alfabett u regoli tal-ortografija, li aktar tard saru uffiċjali u xerrdet il-letteratura bil-Malti. Nistgħu ngħidu li dan kien il-punt ta' tluq biex il-Malti jikseb ir-rikonoxximent mistħoqq ta' lingwa nazzjonali u uffiċjali. U sena wara oħra, kunsill wara l-ieħor tal-Akkademja baqa' għaddej bil-ħidma sfiqa tiegħu. Matul is-sena l-Akkademja torganizza bosta attivitajiet bħal laqgħat, taħdidiet u konferenzi u minbarra li tippubblika Il-Malti, il-pubblikazzjoni uffiċjali tagħha, li talterna bejn ħarġa letterarja u oħra lingwistika, tippubblika xogħlijiet oħra marbuta ma' xi aspett jew ieħor ta' lsienna. Waħda mill-attivitajiet li torganizza l-Akkademja hija proprju l-għoti tal-Midalja tad-Deheb. Premju prestiġjuż, rikonoxxut mhux biss mill-Akkademja, iżda wkoll mid-Dipartiment tal-Malti fl-Università kif ukoll mill-Kunsill Nazzjonali tal-Malti. Dan il-premju mhuwiex sempliċement okkażjoni biex noħolqu attività oħra mal-ħafna li diġà norganizzaw, imma permezz tiegħu nirrikonoxxu s-sehem ta' min ikun ħadem bis-sħiħ u ddistingwa ruħu f'xi qasam tal-Malti, sew letterarju kif ukoll lingwistiku. mhux għall-glorja personali tiegħu imma biex dan ilsienna jkompli jinxtered u jiżviluppa u jkun tassew ir-ruħ u l-għodda tal-poplu li jitkellmu. Illejla, f'din is-serata, se nagħtu ġieħ lil min għal snin sħaħ ħadem fil-kwiet u mingħajr daqq ta' trombi f'qasam partikolari tal-Malti. Lil min analizza bir-reqqa l-mekkaniżmu ta' lsienna, għalkemm ikolli ngħid mhux dejjem kien hemm min fehmu u apprezzah. lil min studja b'mod xjentifiku r-rabta ta' lsienna mas-soċjetà Maltija, lil min bix-xogħlijiet akkademiċi tiegħu kompla jippromwovi l-lingwa Maltija 'l barra minn xtutna u ddiskutiha ma' studjużi barranin, u lil min, fuq kollox, għallem il-Malti fl-ogħla livelli għal snin twal b'entużjażmu li ma bħalu. Illum se nippremjaw lil dan il-personaġġ li nistgħu nħarsu lejh bħala mudell f'dan il-qasam biex nitgħallmu minnu u nsegwu l-passi tiegħu. U ta' dan kollu l-Akkademja tal-Malti tħossha midjuna u tixtieq turi l-apprezzament tagħha lejh. Hu għalhekk il-pjaċir tiegħi nħabbar li l-premju ġieħ l-Akkademja tal-Malti għal din is-sena se jingħata lill-Professur Albert Borg. Qabel nagħlaq, nixtieq nerġa' nirringrazzja lilek Eċċellenza li għoġbok tospitana u tonorana bil-preżenza tiegħek, lil ħaddiema fl-Uffiċċju tal-President b'mod speċjali lil Dr. Sandro Debono, Sul Charles Marsh, lis-Sur Paul Valletta u lill-Maġġur Richard Vassallo, lill-pjanista brava li ħa nisimgħuha llejla Dr. Joan Camilleri, lill-membri kollha tal-Kunsill tal-Akkademja tal-Malti, b'mod speċjali lil dawk li f'dawn l-aħħar ġimgħat ħadmu qatigħ biex tkun tista' ssir din is-serata, u lilkom, Sinjuri, li għoġobkom tiġu għal din iċ-ċeremonja li tfisser ħafna mhux biss għall-Akkademja tal-Malti, imma għal kull min iħobb lil dan l-għażiż ilsienna u li proprju għax iħobbu, jifhem is-siwi tiegħu u r-responsabilità li għandu biex jużah sew.

Albert Borg twieled fl-1950. Miżżewweġ lil Marguerite Neku Xkieri u għandhom żewġt itfal, Marta u Samuel, kif ukoll żewġ neputijiet, Skyler u Raven. Albert Borg iggradwa baċellerat bl-unuri mill-Università ta' Malta fl-1972 u għamel sena jaħdem mal-Kummissjoni tat-Traduzzjoni tal-Għaqda Biblika Maltija. fix-xogħol tagħha biex tinqaleb il-Bibbja għall-Malti mill-ilsna oriġinali bl-Ebrajk u bil-Grieg. Fl-1975 iggradwa di Litt fl-Istudji tal-Viċin Orjent mill-Università degli Studi ta' Ruma. Kien ippreżenta it-teżi Elementi per un'ortografia fonemika del Maltese biex juri li l-ortografija tal-Malti tista' tkun issimplifikata b'mod xjentifiku. F'Diċembru tal-1975, inħatar assistent lettur fid-Dipartiment tal-Malti fl-Università ta' Malta, u beda jgħallem il-Lingwistika Ġenerali u l-Lingwistika Maltija. Ta sehmu biex il-korsijiet tad-Dipartiment jinqalbu għas-sistema ta' kretti li kienet għadha kemm ġiet introdotta fil-Fakultà tal-Arti, u biex jiġu riveduti s-sillabi tal-eżami tal-matrikola tal-Malti fil-livell ordinarju u avvanzat. Fl-1979 iggradwa PhD mill-Università ta' Edinburgh bi studju dwar il-kategorija tal-aspett fil-Malti, ippubblikata ftit wara bit-titlu A Study of Aspect in Maltese. Sar lettur fid-Dipartiment tal-Malti fl-1979. Wara s-soppressjoni tal-Fakultà tal-Arti f'Ottubru tal-1980, offrewlu impieg fi ħdan il-Fakultà tal-Edukazzjoni. Kompla jgħallem il-Lingwistika Ġenerali u l-Lingwistika Maltija kemm f'din il-Fakultà kif ukoll fil-Fakultà tat-Teoloġija tal-Virtù. Fl-1987 reġgħet twaqqfet il-Fakultà tal-Arti u reġa' ssieħeb magħha. Kien Aġent Kap tad-Dipartiment tal-Malti kif ukoll Koordinatur tal-kors il-ġdid fil-Lingwistika Ġenerali li waqqaf flimkien ma' xi kollegi. Sar Professur Assoċjat fl-1988. u serva bħala l-ewwel direttur tal-Istitut il-ġdid tal-Lingwistika, istitut li waqqaf flimkien ma' kollega oħra, il-Professur Mario Azzopardi Alexander, oriġinarjament mid-Dipartiment tal-Ingliż. Fl-1992 sar professur u fl-1994 ingħata l-kariga ta' Chairman tal-Istitut tal-Lingwistika, pożizzjoni li żamm sal-2008. Il-Professur Albert Borg dejjem emmen bis-sħiħ fil-koperazzjoni akkademika u fir-reklutaġġ ta' kollegi ġodda, kemm fid-Dipartiment kif ukoll fl-Istitut, u pprova jsaħħaħ direzzjonijiet ġodda fl-istudju tal-Malti. Ikkollabora mal-Prof. Azzopardi Alexander fil-qasam tad-Diżibilità Lingwistika, u flimkien magħha waqqaf il-kors tal-Bachelor of Science Communication Therapy. Appoġġja wkoll ix-xogħol tagħha ta' pijuniera fil-lingwa tas-sinjali Maltija, li issa hija ddefinita mill-Kostituzzjoni tagħna bħala t-tielet lingwa uffiċjali. Flimkien ma' kollegi oħra, prinċipalment mal-Prof. Manwel Mifsud, ħadem fil-qasam tal-ippjanifikar tal-lingwa u ta sehmu fil-Bord tal-Malti li ħejja t-triq għat-tfassil tal-liġi li biha twaqqaf il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti. Ħadem biex jikbru r-rabtiet kollaborattivi tal-Istitut tal-Lingwistika ma' korpi oħra fi ħdan l-Università, 'il barra mill-qasam tradizzjonali tal-Fakultà tal-Arti. Sforz li eventwalment wassal biex bi tmexxija ġdida l-Istitut tal-Lingwistika ikkollabora prinċipalment mad-Dipartiment tal-Intelliġenza Artifiċjali biex sar l-Istitut tal-Lingwistika u t-Teknoloġija tal-Lingwa. Kien ukoll iċ-Chairman tal-Bordijiet imqabbda mill-Kunsill Nazzjonali tal-Malti li wasslu għal riformi ortografiċi Deċiżjonijiet Wieħed u Tnejn. Flimkien ma' kollegi oħra, ħadem biex organizza jew għen fl-organizzazzjoni f'Malta ta' diversi konferenzi u seminars nazzjonali u internazzjonali bħal Bilingualism and Education in Malta, 1976, Languages of the Mediterranean,

The Third International Conference of the Association Internationale de Dialectologie Arabe, 1997, The Second Mediterranean Meeting on Morphology, 1999, Seminar Nazzjonali dwar il-White Paper Strateġija għal-Lingwa Nazzjonali, 2002, Seminar dwar il-Liġi tal-Ilsien Malti, 2003. The Sixth International Symposium on Processability, Second Language Acquisition and Bilingualism, 2006. The Third International Conference on Maltese Linguistics, 2011. Kien membru ta' Association Internationale de Dialectologie Arabe ibbażata Pariġi fi Franza, kif ukoll tal-Għaqda Internazzjonali tal-Lingwistika Maltija ibbażata fi Bremen il-Ġermanja. sa mit-twaqqif tagħhom it-tnejn. Matul is-snin ipparteċipa fil-fuq minn 50 konferenza nazzjonali jew internazzjonali, li fihom ippreżenta studji dwar xi aspett partikolari tal-Malti, kemm f'Malta kif ukoll barra, fosthom il-Belġium, Franza, il-Ġeorġja, il-Ġermanja, l-Italja, il-Lussemburgu, il-Marokk, il-Polonja, il-Portugall, is-Slovakkja u Spanja. Kien mistieden jagħti lectures fuq il-Malti jew jitkellem fuq ix-xogħol lingwistiku tiegħu f'għadd ta' istituzzjonijiet, fosthom, l-Università ta' Salzburg, l-Awstrija, l-Università ta' Cambridge u l-Università ta' Leeds, l-Ingilterra, it-Tbilisi Institute of Asia and Africa, Tbilisi, il-Ġeorġja, l-Università ta' Ain Sham, il-Kajr, l-Eġittu, l-Institut National de Langues et Civilisations Orientales, Pariġi. l-Università ta' Matei Bell, Banska Bistricja is-Slovakkja, l-istituzzjonijiet Ewropej il-Lussemburgu, l-Università ta' Konstanz il-Ġermanja, id-Dipartiment tal-Kultura Għarabija iċ-Ċentru taċ-Ċiviltà Iżlamika Damasku is-Sirja, l-Iskola Filoloġika Superjuri Wroclaw il-Polonja, kif ukoll l-Unité de Recherche sur la Culture, la Communication, les Langues, la Littérature et les Arts, Oran, l-Alġerija. Matul is-snin, ħa sehem f'għadd-ta' programmi kemm fuq ir-radju kif ukoll fuq it-televiżjoni, u ġieli kiteb fil-gazzetti dwar kontroversji ta' natura lingwistika. F'kotba b'awturi varji u f'rivisti xjentifiċi speċjalizzati, ippubblika studji dwar aspetti lingwistiċi differenti tal-Malti, kemm waħdu kif ukoll bi sħab ma' studjużi oħra Maltin u barranin, dwar is-sintassi Maltija, il-morfoloġija u xogħlijiet ta' natura soċjolingwistika. Uħud minn dawn l-istudji ippublikhom bil-Malti fil-ktieb tiegħu Ilsienna, Studju Grammatikali tal-1988. Xogħol fundamentali li ppubblika flimkien ma' Mario Azzopardi Alexander fl-1997 kien il-ktieb Maltiż fis-serje internazzjonali tad-dar tal-pubblikazzjoni Routledge, Londra u New York, Din hija deskrizzjoni għall-udjenza speċjalizzata tal-komunità tal-lingwisti tal-fonetika u l-fonoloġija tal-Malti, kif ukoll tal-morfoloġija u tas-sintassi tiegħu. Xogħol importanti ieħor li ppubblika wkoll fl-1997, flimkien ma' Manwel Mifsud, huwa l-ktieb Fuq l-Għatba tal-Malti, pubblikazzjoni f'serje tal-Kunsill tal-Ewropa, li tinkludi lingwi kbar bħal ma huma l-Ingliż, it-Taljan, il-Franċiż, ir-Russu u oħrajn. Wara 47 sena servizz fi ħdan l-Università ta' Malta, Albert Borg għadu kemm irtira fl-aħħar ta' Settembru ta' din is-sena.

Eċċellenza, Signora Vella, mistednin distinti, kollegi, raba u ħabib. Afżawni biex mandumx Kemm ngħid grazzi. Xtaqt l-ewwel net kif anki forsi rajtu fil-preżentazzjoni, ngħid grazzi lil daw kollha li ħadmu miegħi u flimkien eh, għal-ġid tal-sinna. Jiġifieri jiena l-karriera tiegħi m'għamilthiex waħdi. Uħud mill-kollaboraturi tiegħi qegħdin hawnhekk preżenti u għalhekk xtaqt l-ewwel nett nirringrazzja lilhom u anki naċċetta dan il-ġieħ f'isimhom. Grazzi ħafna. Imbagħad xtaqt nirringrazzja wkoll, ma nafx min huma propjament, min innominani. Eh, ma qalu lix, grazzi. Poġġejtunu situazzjoni veru antipatika imma naħfrilkom. Eh, xtaqt nirringrazzja wkoll eh, xogħol moħbi tat-tim organizzativ. Ma kellix idea Serata tidher sempliċi bħal din il-volum ta' xogħol li jkun fiha. Veru kif jgħidu tidher it-tip of the iceberg imma x'hemm taħt ma jidhirx. Grazzi ħafna. Għax veru issagrifikaw ruħhom. Nixtieq nirringrazzja wkoll lil min ħajjarni l-ewwel darba biex nibda l-istudju tal-Malti. Huwa llum mejjet Father Arthur Vella, Ġiżwita, kuġin tal-Eċċellenza tiegħu, li kien provinċjal u kien ħajjarni, kien ħabib ta' Aquilina u kien hu li daħħalli l-idea li forsi di tista' tkun it-triq għalija. Nirringrazzjah. Nixtieq nirringrazzja l-ġenituri tiegħi bil-ewwel biċċa mużika li se nisimgħu hija l-ewwel moviment tal-Moonlight Sonata ta' Beethoven li l-mamma kienet tħobb id-doqqa li jaħfrilha eh, kienet iddoq il-pjanu, kienet iddoq għad-dar u kienet tiġborna u għalina għandha tifsir kbir sentimentali. Bit-tieni biċċa mużika nixtieq nonora l-pajjiżi. Pajjiż li llum narah ferut fil-valuri tiegħu, imma lilu jiena iddedikajt il-ħajja professjonali tiegħi u l-karriera tiegħi. U nixtieq nirringrazzja wkoll, jiena mwieled il-gżira, imma għext ħajti Fi rħajjel żgħir f'Birkirkara jismu Ħas-Sajjied fejn għix fid-dar tan-nanniet. U xtaqt ukoll nonora allura dan ir-raħal li wennisni fil-ħajja tiegħi soċjali, familjari, eċċetera u għażilt biċċa mużika li l-ebda Karkariż ma jista' jismagħha mingħajr ma jħoss qalbu tferfer. Issa taraw imbagħad għaliex. Fl-aħħar nett, u dan ma stajtx ma nagħmlux, xtaqt nirringrazzja lil mara tiegħi, il-Margerit, nassigurakom illi mingħajra il-karriera tiegħi ma kinitx tkun possibbli. Jiġifieri sagrifikat ruħha eh, għall-familja u għall-karriera tiegħi telqet ix-xogħol tagħha biex tkun tista' tissapportjani fix-xogħol illi tagħna min jiħodha bis-serjetà ma jispiċċa qatt, m'għandux sigħat u verament xtaqt allura nirringrazzja. Ippermettuli nbusa wkoll.

Għażiż Professur Albert Bosch, l-ewwel nett nirringrazzjak li qiegħed magħna llum u nifraħlek minn qalbi ta' din l-għotja li rċivejt mill-Akkademja tal-Malti. Grazzi ħafna. Jien għandi l-unur ngħid illi kont wieħed mill-ewwel studenti fl-ewwel lezzjoni tiegħek proprju fl-Università. Reġgħna ltqajna wara tant żmien. Inti bdejt tgħallem il-Malti u tgħallem il-Malti b'mod differenti, ħares lejn il-Malti b'mod differenti ħafna. Spjegalna ftit x'kienet din id-differenza. Iva, meta kont student jien, li tistudja l-Malti kien ifisser li tistudja minn fejn ġej u allura bażikament li tipprova tintraċċa l-oriġini tiegħu mill-Għarbi u eventwalment mill-Isqalli u mit-Taljan. Naturalment din hija xi ħaġa estremament interessanti, imma l-istudju tal-Malti ma neżawrixxuhx b'hekk biss. Fil-fatt, meta jsaqsuni x'nagħmel, inħobb ngħid jien, jiena speċi x'irid ikun jaf nistudja, x'irid ikun x'irid tkun taf it-tarbija biex tkun tista' titkellem bil-Malti. U t-tweġiba għal din mistoqsija żgur mhijiex La trid titgħallem l-Għarbi, lanqas l-Isqanli u lanqas it-Taljan. Ġifieri, allura irridu nistudjaw dak kollu li trid titgħallem it-tarbija biex tkun tista' titkellem bil-Malti. Eh? U dan ngħidulu l-istudju sinkroniku, ġifieri isu taqbad il-Malti kif inhu f'fażi waħda tal-iżvilupp tiegħu, minflok tqabblu ma' fażijiet suċċessivi mill-antik għall-preżent. U allura, naturalment, jidħlu ħafna komplikazzjonijiet għaliex trid tistudja dawk l-eluf ta' affarijiet li trid tkun taf biex tikkomunika bil-Malti. Trid tkun taf, per eżempju, l-plural ta' siġġu siġġijiet, jew ta' jien naf ta' praspura praspa, eċetera. Ġifieri, trid tkun taf l-intonazzjoni tas-sentenza Maltija li mhix bħall-intonazzjoni tas-sentenza bl-Ingliż. Sewa, da kollu it-tarbija taqbadhom isa karta xuga u sa jien naf sa 10 snin, 12 sena, Titkellem bil-Malti. Hija meravilja tantu hekk li hemm lingwisti illi l-lingwistika f'dan is-sens sinkronika ipoġġuha bħala eh, branch, bħala fera tal-psikoloġija. Għax effettivament qed tistudja x'irid jagħmel il-moħħ. Eh? f'perspettiva ta' xi estrema ta' din il-fera, insomma. Naħseb biżejjed hekk għax inkella. Ara, inti iddeskrivejt eh, ħafna lemi tal-Malti. B'mod ġdid. Per eżempju, kif tħares int lingwistikament lejn dawk li aħna ngħidulhom djaletti fil-Malti. Hawnhekk għan suġġett li jtini ħafna uġigħ ta' qalb. Fis-sens illi jekk ma noqgħodux attenti qegħdin nipperikolaw l-eżistenza ta' daw id-djaletti. Eh, ħaġa li naħseb illi ppruvajt nistabbilixxi u komplew fuqha sħabi, id-djalett mhuwiex sempliċement il-Malti ippronunzjat b'mod differenti Ġifieri, id-djaletti mhumiex sempliċement aċċenti differenti tal-Malti, imma fil-fatt huma qishom lingwi, però lingwi jixtiebħu. Tant hu hekk, jekk nieħdu l-Malti Standard, pereżempju l-Malti Standard għandu ħdax-il kuntrast vokaliku, jiġifieri għandu bażikament ħdax-il vokali differenti, tul u kwalità. Sibna pereżempju li n-Naduri mhux ħdax għandu erbatax. Ġifieri kif tista' tgħid li huwa sempliċement il-Malti ippronunzjat b'mod differenti? Jekk immorru fuq kwalunkwe livell tal-analiżi lingwistik, jekk immorru fuq il-morfoloġija pereżempju, hawn djaletti fej il-plural ta' karozza huwa kroroz, mhux karozzi, jew ta' torta huwa torot, mhux torti. Sewwa, u nibqgħu sejrin hekk. Ma nistax jiġifieri fi ftit minuti, imma ġifieri biex ndik idea illi verament daw id-djaletti huwa patrimonju sewwa huwa huma riżultat ta' proċessi millenari ta' żvilupp lingwistiku u aħna kapriċċożament qegħdin nitilfuhom. Permettu li ngħid fil-preżenza ta' daw il-persuni distinti l-aqwa għadu tad-djalett Malti hija l-omm. L-om naturalment tixtieq l-aħjar għal uliedha, però tipprojbixxi lil uliedha li jużaw id-djalett. Eh? Ftit ilu, ftit sinilu, kellna proġett u student minn Marsa Xlok kellu bżonn xi 15-il ruħ ta' eta żgħira biex iqabbilhom ma' etajiet ikbar. Bil-kemm seta' jsib 15-il ruħ li jitkellmu x-Xlukkajr b'mod nattiv u bl-ikbar faċilità, biex taraw fiex qegħdin. Diffikultà. L-istudji tiegħek ħaduk f'diversi pajjiżi madwar id-dinja biex ngħid hekk. X'kien ifisser l-importanza, x'kienet l-importanza għalik li tkun Malti fost tant nies barranin u ltqajt ma' nies li ma kinux jafu b'Malta u li Malta għandha l-lingwa tagħha. Ejwa, naturalment, eħe, illum iżjed diffiċli, imma imma jiġifieri l-fatt li inti tintaqa' ma' barranin li ma jafux il-Malti. illi tisma' l-ideat tagħhom, li tikkonfronta l-istruttura tal-lingwa tiegħek mal-istruttura tal-lingwa tagħhom. Tiftaħ moħħok għal orizzonti u hawnhekk hawn daqsxejn ta' kif naqbad ngħid, kontradizzjoni qisu, għax ovvjament kull lingwa hija differenti minn oħra, imma mbagħad issib li kull lingwa għandha affarijiet inkomuni ma' oħra, ngħidulhom l-universali, lingwistiċi, fuq ċertu livelli issib illi hemm elementi komuni ta' ċertu qawwa. Ma nafx pereżempju semma l-Ġorġa. Il-Ġorġjan ma jagħmlux distinzjoni ta' ġens, pereżempju, m'għandhomx distinzjoni bejn maskil u femminil. Allura tkun qed titkellem bl-Ingliż magħhom, Għal xi ħadd pereżempju maskil jgħidu she just came pereżempju, ma għax tant m'għandhomx illi ifixklu, ifixklu. Allura itik allura insight, itik fehem aħjar ta' dak kif inhi magħmula l-lingwa tiegħek. Sewwa? Kien hemm pajjiż partikolari li inti ħassejtek miġbud iktar lejn, biex ngħid hekk, l-università li kont fiha? Esperjenza sabiħa s-Sirja kienet, qabel it-troubles sfortunatament li farrak il-pajjiż. Kont qed nagħti lecture insomma l-udjenza ta' Sirjani u tkellimt fuq kif il-Malti llum huwa mħallat anke mal-Ingliż u hekk. U fl-aħħar tal-lecture da kien hemm wieħed xejħ hekk, x'ismu, u ġie fuqi qalli, imma qalli, għax waħda din qalli kif farraktuh, kif farraktuh il-Malti, kif. Qalli imma stenna xi qalli minn dak li għad li tabtabli hekk. Qalli bis-saħħa tagħkom l-Għarbi sar lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Almenu, almenu. Tajjeb. Naf li inti għandek Ġibda speċjali u speċjali ħafna lejn l-arkeoloġija. Iva, veru. Spjegalna ftit x'inhi din il-ġibda li għandek u inti għamilt sejba importanti u kellimna fuqha wkoll. Ok. L-interess tiegħi fl-arkeoloġija huwa parti mill-interess tiegħi fl-istorja. Jiena illum għandi 72 sena. Nħares lura u nħossni kburi bl-istorja ta' pajjiżi. Jiġifieri għandna storja li tmur lura, faċilment tmur lura 8,000 sena. Jekk tintaqa' ma' Amerikan, l-istorja ta' pajjiżu, jekk iġġebbed iġġebbed, tmur lura 300 sena. U aħna hawnhekk daqsxejn ta' farka għandna storja nistgħu ngħidu l-bniedem x'kien qed jagħmel bejn wieħed u ieħor fuq din il-blata 8,000 sena ilu. U aħna b'mod kavalleresk hekk infarrku l-monumenti, nordmuhom, nibnu l-garaxxijiet fuqhom qabel ma jiġu l-awtoritajiet biex jippreservawhom, eċċetera. Jiġifieri, mina ma nistix ngħid, għandi student, kelli studenti fit-tielet sena tal-kors tal-BA Honours tal-Malti Illi jgħidulek li l-Feniċi ġew wara n-Normanni. Fit-tielet sena, fl-aħħar sena. X'naqbad ngħid? Per eżempju, Eċċellenza, ġifieri forsi anki tista' tuża l-uffiċċju tiegħek. Illum fl-iskejjel Maltin m'għadux jeżisti s-suġġett history bħala suġġett. Iżelquh qata' parsi mas-Social Studies. Student lili qalli, qalli l-uniku storja ta' Malta li studjajt, l-iskola kollha, mill-primarja sas-sekondarja, qalulna xi ħaġa żgħira fuq l-Assedju l-Kbir. Din hija l-ġenerazzjoni tal-lum. Darba kelli professur Ġermaniż u kont qed nurih mill-Belt, is-swar tal-Kottonera, qed nispjegalu kif sar l-Assedju NB, u da f'mument ta' meravilja qalli, qalli it-tfal tagħkom naħseb twildu historians qalli, għatlu żgur mela le. F'minuta. Eh, jo ma semmejtx iva. Eh, eh, jiena kelli xorti. Skoprejt katakomba żgħira fil-ġnien. Ma kienx jaf biha naturalment la missier la nannu inqas bu żnannuj. U eħe, ġifieri tħoss tħoss tħoss qiegħed fl-istess art li Għexu fiha l-antenati tagħna. Tara l-użu differenti tal-art li għamlu. Ġifieri l-antenati tagħna beżgħu għall-art, ħaffruha biex jaħżnu l-ilma, ħaffruha biex jidfnu l-maħbubin tagħhom fiha, ħaffruha biex jistkennu mill-bombi tal-għadu. Għamlu dal-użu daqshekk attent u prezzjuż ta' din ir-riżorsa. U aħna Il-ħamrija, anzi llum hemm liġi li tipprojbilek illi l-ħamrija jekk jaqbduk ituk piena tagħha, imma tant hemm li ma qabdux u radmuha. Li l-blat, ġifieri jiena personalment kont xhud ta' destruzzjoni ta' parti mill-Birkirkara jgħidulha l-Laqxija, ġibjuni kbar għaddejjin bil-gaffa, Ordhom Ġus! Ordhom Ġus! Hekk kienet il-kelma Sewwa. Xi dnub. Smajna ħafna fuqek imma ħadna gost li smajna lilek ukoll. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna.

Is-soċjolingwistika tħares lejn il-lingwa kif użata f'oqsma differenti tas-soċjetà, skont is-sess, l-età u r-reġjuni ġeografiċi differenti. Hemm ħafna varjanti x'nikkunsidraw f'dan il-qasam ta' studju u għalhekk morna f'Ras il-Għajn u kellimna lill-Professur Albert Borg. Is-soċjolingwistika hija dik il-fergħa tal-istudju tal-lingwa li tħares lejn ir-relazzjoni bejn il-lingwa u s-soċjetà. Il-lingwa mhijiex monolitika, jiġifieri hemm ħafna varjazzjonijiet, u s-soċjolingwistika speċifikament tistudja x'hemm sistematiku f'dawn il-varjazzjonijiet. Pereżempju, kif jitkellmu min hu anzjan. mhux bħal kif jitkellmu ż-żgħażagħ jew kif jitkellmu t-tfal bejniethom. Allura għandek sitwazzjonijiet interessanti. Per eżempju, il-kbar kif ikellmu liż-żgħar? X'adattament jagħmlu fid-diskors tagħhom huma u jindirizzaw it-tfal? It-tfal għall-bidu mhumiex kapaċi jiddistingwu modi differenti ta' kif ikellmu sezzjonijiet differenti tas-soċjetà, imma ftit ftit, bħala parti mill-kompetenza tagħhom fil dak li jitgħallmu, ġifieri jinkulturaw ruħhom fis-soċjetà tagħhom, hija parti minn dak li jridu jitgħallmu, kif jużaw il-lingwa skont ma' min qegħdin jitkellmu. Is-soċjolingwistika tistudja, kif għadt, ir-relazzjoni bejn il-lingwa u s-soċjetà. Però hemm diversi aspetti soċjali, per eżempju, għandna il-fattur ġeografiku. Kważi kulħadd jaf illi lingwa tvarja skont il-post fejn inti titkellimha, ngħidulhom id-djaletti. L-iktar għall-Maltin u l-Għawdxin l-iktar Ħaġa forsi li li niftakru, id-differenza bejn kif jitkellmu l-Maltin mill-Għawdxin. Pero, anki l-Maltin, jiġifieri jekk tieħu rħula differenti, jekk tieħu d-differenza bejn l-irħula u l-bliet, anki fil-Malti ta' Malta nsibu differenzi. Biżżejjed insemmilek, per eżempju, illi għall-argument Birkirkara, Il-plural ta' kutra mhuwiex kutri, imma kwieter. Marsaxlokk, il-kelma għal delfin hija iljun il-baħar. U hawn dew il-varjazzjonijiet kollha li aħna insomma nippruvaw nistudjaw. Qasam ieħor huwa d-differenzi bejn l-irġiel u n-nisa. Mhux l-irġiel u n-nisa kollha jitkellmu bl-istess mod. Hemm mod karatteristiku femminili tad-diskors u hemm mod iktar karatteristiku maskili, u allura tistudja anki l-kondizzjonijiet meta jseħħ wieħed jew l-ieħor. Imbagħad hemm ukoll il-modifiki meta aħna kif kif nimmodifikaw il-lingwa meta nitkellmu maż-żgħar speċjalment. Is-soċjolingwistika apparti l-interess intrinsiku tagħha tista' wkoll tgħallimna lezzjonijiet prezzjużi. Per eżempju, jekk jiena għalliem irrid nagħmel programm edukattiv għal żgħażagħ ta' ċertu età, jaqbilli nkun naf preċiż tipikament kif jitkellmu dawn iż-żgħażagħ. Per eżempju, altru qed nikteb ktieb pedagoġiku għal nies, għal żgħażagħ ta' jien naf tnax-il sena, u altru għal tfal ta' sitt snin, hemm varjazzjonijiet sistematiċi. Is-sabiħ tas-soċjolingwistika hu illi meta inti tqis dawn il-fatturi kollha differenti li wara kollox jagħmlu s-soċjetà umana daqshekk interessanti fil-moltipliċità tagħha, allura jekk inti tkun konxju ta' dawn il-fatturi kollha tista' tapprezza aħjar lill-ieħor u tifhmu wkoll. Per eżempju, jekk bniedem minn ċkunitu daqqa juża l-Malti u daqqa juża Ingliż, u mhux qed jagħmilha bl-ebda ħsieb ta' superjorità, jekk inti tifhimha dil-ħaġa tevita li tikkundannah li qed ikun kiesaħ.

Kiko kont naf kont ninċi planti fil Santa Katarina. Ta' Karlu Diaknu kollu. Pro sabiħa veru. Iktar isa mużika tal-operetti milli tal-knisja kważi. Dottor George Farrugia, President tal-Akademja tal-Malti, Sinjuri, Eżit membri tal-Akademja tal-Malti. Nistqar magħkom li l-ewwel darba sirt naf il-Prof Salbert Borċ kien meta ġejna biex inniedu il-kampanja tal-insin tal-Malti fl-2020. Kif tafu, sa mill-ewwel indirizz li għamilt lill-poplu Malti meta sirt President, l-ilsien Malti kien fost l-impenji li ħassejt fid-dmir li nagħti prijorità. Kif fissirt magħkom drabi oħra b'ħafna okkażjonijiet differenti. Jiena nemmen li għandna lkoll neżaminaw u nixtarru x'inhuma l-isfidi li qed iħabbat wiċċu magħhom ilsienna u nagħrfu x'inhuma l-problemi u nsibu jekk nistgħu s-soluzzjonijiet. Il-mistoqsijiet li qara l-Professur Farrugia minn Cremona huma validi llum. Però ċ-ċirkostanzi totalment huma differenti. Għal dak li qed nitkellmu jiena u l-mara tagħmel ċertu viżti fl-iskejjel minħabba l-piggy bank campaign u int jistqarru magħha li ma tistax titkellem bil-Malti fil-klassi. Għax ħafna klassijiet il-maġġoranza mhumiex Maltin. Jiġifieri mhux qed ngħid li m'għandniex nużaw il-Malti imma rridu anki naraw din realtà li tiffittja ċ-ċirkostanzi li għandna li għandna llum il-ġurnata li hija xi ħaġa f'ċertu skejjel ovvjament ħafna iktar ħafna iktar akuta minn skejjel oħra. Il-kampanja L-Ilsien Malti għal Qalbi kellha tkun l-azzjoni u l-impenn li qegħdin nieħdu matul il-Presidenza biex inwasslu messaġġ bżonnjuż u meħtieġ. Ilsienna jenħtieġ li nagħrfu nużawh tajjeb. Nerġa' ntenni dak li għedt żmien ilu fit-tnedija ta' din il-kampanja li din il-ħidma għandha twassal biex il-Maltin u l-Għawdxin japprezzaw iżjed l-ilsien Malti, element ewlieni ta' din l-identità tagħna, u jħossuhom komdi jużawh mal-pubbliku kemm fit-taħdit tagħhom kif ukoll fil-kitba. Jiena dejjem kont ngħid nużaw il-Malti tajjeb u nużaw tajjeb il-Malti, li huma ġiex affarijiet totalment differenti imma komplementari. Jiena ma stajtx ma nibdiex billi nsemmi da kollu għaliex l-għan aħħari ta' din is-serata hu l-għoti ta' midalja tad-deheb lil dik il-persuna li tul ħajjitha ħadmet bis-sħiħ, u rajnieh fil-filmat, u tat kontribut eċċezzjonali biex jiżdied l-interess kemm dak akkademiku kif ukoll litterarju f'ilsienna. U huwa ħolqa minn din is-sensiela ta' inizjattivi li għalihom qiegħda tikkontribwixxi wkoll il-Presidenza. L-iskop aħħari tiegħi huwa li nwasslu messaġġ ċar u mingħajr ekwivoku dwar l-importanza tal-ilsien Malti. Kif stajtu taraw matul il-programm li tħajjar llejla, Profs. Albert Borg Jixraqlu tassew li jidħol f'din ix-xirka ta' akkademiċi tal-Malti onorati, aktar u aktar meta wieħed iżomm f'moħħu li mal-mixja tas-snin huwa ħadem u stinka, mingħajr wisq daqq ta' trombi, fis-skiet tal-istudju tiegħu mal-istudenti kollegi tiegħu u l-mara tiegħu, jirriċerka, jeduka u jxerred it-tagħrif u t-tagħlim. Sa mill-ewwel riċerka tiegħu Prof. Sboċ ippropona reviżjoni xjentifika tal-ortografija Maltija. Aktar tard akkwista dottorat b'teżi li eżaminat ir-relazzjonijiet tal-kategoriji tat-temp u tal-aspett kif tinsab imfissra fil-morfoloġija inflettiva tal-verb Malti. Flimkien ma' kollegi oħra waqqaf l-Istitut tal-Lingwistika fl-Università ta' Malta u mexxieh minn Novembru tal-1994 sa Settembru tal-2008. Kif stajna lkoll napprezzaw u naraw, apparti t-tagħlim, Profs Borg stinka biex l-istudju tal-Malti jitpoġġa f'kuntest iktar wiesa'. Kollaborazzjoni sfieqa ma' entitajiet kemm lokali kif ukoll barra minn Malta. Dan minbarra l-pubblikazzjonijiet f'ismu u ħafna xogħlijiet oħra flimkien ma' studjużi minn oqsma differenti tal-lingwistika. Kien wieħed minn tal-ewwel mill-ewwel membri tal-AIDA, l-Assoċjazzjoni Internazzjonali tad-Djaletti tal-Għarbi, u għen fit-twaqqif tal-Għaqda Internazzjonali tal-Lingwistika Maltija. Hu wkoll kien il-President tal-Akkademja tal-Malti minn Awwissu tal-2018 sa Lulju tal-2019, kien f'dan il-perijodu li appuntu jien sirt naf lill-Professur Albert Borg. Jien għandi pjaċir ninnota li, issa, il-Professur Borg se jiżdied mal-lista twila ta' persunaġġi prominenti rikonoxxuti għal ħidmiethom mill-Akkademja tal-Malti. li fost dawn ukoll insibu nies bħal Prof. Soliver Friggieri, Monsinjur Lawrence Cachia, Trevor Zahra, Victor Fenech, Lina Brockdorff u Pawlu u Professur Manwel Mifsud. Illum qegħdin nagħtu għarfien mistħoqq għall-karriera twila mogħtija għall-imħabba tal-Malti. Grazzi, Profs. Alfred Borg, Albert Borg, tal-viżjoni u mill-ħidma tiegħek b'risq il-Malti. Ħafna drabi nies bħalek issibhom jaħdmu id f'id ma' nies oħra mingħajr wisq protagoniżmu, dedikati tant li wara għexieren ta' snin ta' ħidma jkunu jixirqilhom dan il-ġieħ f'ħajjithom. Apprezzament ċkejken, verament, imma sinċier għal min tabilħaqq jagħraf is-siwi li jsaħħaħ l-ilsien li tagħtu ommu għax fih hemm ir-ruħ u l-għeruq ta' nisel art twelidu. Grazzi ħafna tal-attenzjoni tagħkom. Grazzi.